Mahse a tam zawk chu van neih nan ni lo. Nitin an thil ti thin, an rilru leh an inthununna te chu an lawhtinna bul a ni. Kan zir ho ang. Lesson pakhat na, Goal tumna chiang tak nei rawh. Tumna nei loh mi chu. Hmun eng emawah a thleng mai thei. Mahse, hmun eng emaw chu a tum lo. Mi lohtingte chuan an tumna a chiang. Entir nan, kum khan nuah enge ka ti ruh? Kum nga nuah enge ka ni ruh? Kan chhungkaw tan enge ka siam ruh? Tumna i neih hian nitina hrukna te an kaihruai ang. Lesson panihna, Nitin hmasawnna tireuh te te siam loh. Mi tam tak chuan danglamna lian tak an duh nghal, mahse mi lawhtingte chuan an hria. Nitina masanna ti deuh te te chuan hun lei nuaha danglamna lian tak a siam. Ni khatah lehkhabu page sawm an chhiau, ni khatah minute sawmthum exercise an ti, ni khatah skill tho trem an zir. A te ang mah se kum khat nuaha a rah a tam hle. Lesson pathumna, hun hi i e set lu ber an ni. Chhum i loh chuan i mu leh thei. Mahse hun i loh chu i mu leh thei tawh lo. Chuvangin milawhting te chuan an hun an mang tha hle lo. Milawhting chuan an ti lo, social media en lei lutuk, thil pawimawh lo tih lei lutuk, an hun chu an tumna tur atan an hmang. Lesson pali ina chhuan lam siam fo suh. Mi tam tak chuan an ti, hun ka nei lo, sum ka nei lo, ka zil sang lo. Mahse mi lohting te chuan chhuan lam an zawng lo. An zun zawk chu engtin nge ka tih thei ang? Chu ngaihtuah chauh pawhin in rawn a thlak thei.

Tunah kan zawt a che. I tum ram panin nitin i masawn em? I hun chu thil pawimawh lohah i mang zo mai. I chhanna chuan i hun hma lamtu a si a mang. Pa Tuanbia kan sawi leh dawn chu mi lawhtin ten nitin an thil tih thin panga dang leh an lawhtinna lu put mang. Part one i hlawhtlinna rilru leh tihthin panga Part one a ah kan zir tawh chu pakhatna tum ram chiam chiang tak neih panihna nitina hmasawnna te reuh te te pathumna hunluchia palina thluan lam siam loh

An zir, exam a tling lo an zir, an tlu mahse an ding leh. Lesson paliatna, Positive, Thil tha ngaihtuah mi nen inlaichinna siam rawh. I hawi vel te chuan i lillu leh i nun an ngawng nasa le. Mi masawn duh leh mi thanem ngai tak te nen inkawp rawh. An thil tih leh an ngaih dan atangin i zir thei ang. Negative, Thil tha lo ngaih dan chauh nei mite nen lei lutuk awm lo hi a tha. Lesson pakuana, Hriatna chauh a tawk lo action a ngai. Lehkhabu za chhial mah la action i lak loh chuan a lawk lo. Video tam tak en mah la i man loh chuan danglamna a awm lo. Mihlawhtingte chuan an zil a, an mang ngau.

An nitin an hruhna leh an tihthin te chu an danglam. Tun nge tang hian tihthin pakhat tal chhuak tum rawh. Nitin i tih chuan kum khan hnuah i nunah danglamna lian tak i mu ang. Part two-ah kan sawi leh dawn chu. Engtin nge hun sawn lat kan neih theih ang? Hun enkawlna leh focus siam dan. Part two, Hun sawn lat neih dan leh hun enkawlna. Part one A leh Part one B a kan zir tawh chu tum ram nih pawimawhna, inthununna, hlawhtlinna lil lupulh leh nitina tih thin tha. Mahse mi tam takin an harsatna ber chu ka ti duh mahse ka tan ngam lo, chu chu hun sawn lah an tih a ni. Tunah chuan engtin nge kan neih theih dawn tih kan zil ang. Lesson sawm pakhat na tan mai rawh. Mi tam tak chuan an ngaihtuah ka inpeih nuaih ka tan ang mahse a tak taka chuan tan hmasa rawh. Fuihthona chu a lo awm nuaih i tan lo. I tan nuaih fuihthona a lo thleng fo. Minute nga chauh na chu tan rawh. A tam zawk chu i thinzawm zel ang. Lesson sawm pali. Thil pawimawh ber chu hmasa belah ti rawh. Nitin zingah i thawk hmasak ber chu nileng chungah a pawimawh ber ni rawh se. Nâ harsa ber hmasa i zoh anih chuan rilru a fel fai, stress a tem, nirangah pawh a awlsam tawh zawk. Hnuloh tin tam tak chuan he principle hi an zui. Lesson sawm pathumna hun enkawl dan hmang rawh. Hun chu a kal mai ang. Mahse i ruam an thiam chuan a lu zawk. Entir nan six zing dar luk atang dar sorry exercise kai dar sorry atang dar let lehkhabu chhia dar let atang dar sawm na pawimawh. Hun i ruam an hian focus a siam lesson sawmpali ina Thil tih buai, tiniam rawh, phone notification, social media, game, TV, hengte hian i focus an ti bo thei. Nai i thaw laiin phone silent ah dah rawh, social media hawng suh, hmun bengseng lo hmunah thawk rawh. Focus hi skill pawimawh tak a ni. Lesson sawm panga na. Chawlhna pawh a pawimawh. Mi thenkhat chuan ka chawlh loh chuan ka lawh tih ngang. Mahse dik law, rilru leh taksa chawlhna pawh a tul. Mut tha, exercise, family nen hun man, hei hian i thil siam chauh thiamna a tisang thei. Hun en kawlna leh inthunun hi mi lawhtinte thil neih lu ber zinga pakhat a ni. Ni khata mi sawm tum tal i tum ram atan man tum rawh. Hun lei lo nua danglam na i mu ang. Part thumah kan sawi leh dawn chu hruaitu nihna, inbia pawna leh inlaichinna engtin nge mi mawhsawmte an hruai theih? Part thum, Hruaitu nihna. Inbiak pawhna leh inlaichinna. Part one leh part two ah kan zir tawh chu goal neih inthununna, hlawhtlinna rilru put, hun chhawn lalh neih dan, hun enkawlna, mahse mi tam takin an ngaitha fo pakhat a awm chu chu mi nena inlaichinna leh inbiak tawnna a ni. Muloting tam tak chuan an hriat, an hriatna chauh vang a ni lo. Mi nena thoho leh inbiakna tha pawh an ni. Lesson sawm paruk. Ngai hrathiam rawh. Mi tam tak chuan an sawi tam, an ngai hrat rem. Mahse, mihrualtu tha chuan an ngai hrat hmasa. Miin an thil sawi i ngai hra tak tak chuan an ling che zawk ang, an zah che zawk ang, hrinlai chinna a tha zawk ang Ngaithatu tha chu hruaitu tha a ni fo. Lesson sawm pasaluihna, Thu chiang taka sawi thiam rawh. Inbiak tawnna tha chu na sumdawnna leh chhungkua pawh a pawi maw? Thu sawi dawn chuan sawi tawi zawk rawh. Chiang takin sawi rawh. Dik takin sawi rawh. Thu chiang takin i sawi theih chuan miin a rilru an hriat fiah ang. Lesson sawm pariat. Mawhphurhna la ngam rawh. Thil a sual chuan midang mawhphurh suh. Milotingte chuan a sawi, Hei hi ka tisual a ni, ka siam tha leh ang. Mawhphurhna lah ngamna chuan miin an ring ang che. Hei hi hruaitu nihna bul a ni. Lesson sawm pakua, Network siam rawh. Hlawhtinna chu nangmah chauhin i siam thei lo. Midang nen inlaichinna tha siam rawh. Zirtu fing zawng rawh, thian tha nei rawh, hriatna insem rawh. Network thla chuan kawng tam tak a hawng thei. Lesson sawm nihna. Nun zia hi ESET Luber a ni. Miin i sum an mu masa lo. Ngen i nun zia an mum a sa? Rinawmna, zaidamna, inhawngaihna, mahni thu dik taka zawmna, heng te hi mi hlawhtling tak ten an nei lo. Hlawhtlinna chu sum chauh a ni lo. Nunna tha nih chu hlawhtlinna tak a ni. Kan zir tawh chu. Khawhhlukna, hunenkawngna, inbiak tawnna, hruaitu nihna leh nunzia. Mahse loh tinna hi hun lei tak a ngai. Tun miah takin lesson pakhat tal mang ta rawh. Final part-ah kan sawi dawn chu ni sawm thum chungin i tih thin leh i nun tih danglam dan ding. Hemi video pumpui ber a niang. Chutiang chuan kan syllabus chu a tawp lam kan thleng ta. Part one leh part two thingin kan zir kan zir tawh chu goal siam dan huahkilhna, hlawhtlinna lil luput, hun enkawlna, hruaitu nihna, inbiak tunna leh nun zia. Mahse hriatna chauh chuan i nun hrak thei lo, action a ngai. Chuvangin tunah hian ni sawm hrum chungin I tih thin leh i nun ti dang lam dan tur kan siam ang. Ni khat atang ni sarih, kawhhlawhna, bul tanna, ni hmasa ber hi tih thin thar siam hun a ni. Nitin, zingah hun ruat tawh aiin minute sawm thum a tho rawh, bet siam fel rawh. Ni tur goal pathum ziak rawh. Minute sawmthum tal lehkhabu chhial rawh. Social media manhun ti tem rawh. A tih lah a hal ang. Mahse chhunzawm zel rawh. Ni let atang ni sawm pari. Skill masan nang. Hemi kau chung hian skill thal pakhat zir rawh. Entir nan English, Computer, Public Speaking, Business, Video Editing. Nitin min i chhawm thum atang, min i chhawm ruk ta rawh si lo na tan hun ni mang rawh. Ni chhawm nga tang ni chhawm ni pakhat. Thrisel na leh hun enkawl na, taksa leh lilulu an dam chuan na pawh a tha. Nitin exercise, mut that, tui tam in, junk food tih nen, hun ruam an in thawk rawh. Phone notification hian i focus a ti bawk loh nan, a tul lo notification te pawh ti melh rawh. Ni sawm nih pahnih atang ni sawm thum hmalakna leh thir lenna. Tunah chuan lesson zawng zawng hmang tan rawh. Ni tina i tih tel ziak rawh. Zan tinin i ma zawlh rawh. Tunah ka hmasaw nen. I chhanna aw anih chuan Chu kawng chu zawm zel rawh. Thilanga pawimawh ber pahkhamna hlawhtinna chu ni khatah a lo thleng lo. Nitin hmasawnna te deuh teh te chuan hlawhtinna a siam. Panihna, huahhilna chu talent aiin a pawimawh zawk. Talent nei mah la huahhilna a nei lo chuan hmasawnna a awm lo. Pathumna, hlawhchhamna chu tawpna a ni lo. Hlawhchhamna chu lesson a ni. Pawimawh ber chu din lehna a ni, palina. Hun hi asset, asset, luvel a ni. Hun i man dan chuan i hmalam a siam. Pangana. Tun nge tangin tam rawh. Zanin ka tan ang. Tha tha tangin ka tan ang. Kum tha tangin ka tan ang. Hei hi sawi tawh suh. Tun nge tangin tam rawh. Ka duh ber chu he video hi en tawh mai lovin lesson pakhat tal mang tan nghal rawh. Hlawhtlinna chu midangte tan chauh a ni lo. I lirlu, i huathlawhna, i thihrukna leh nitina i thil tih te chuan i hma lam an siam ang. Nitin i inchhel zel chuan kum khat emaw kum ngai emaw hnuah tun dinhmun aiin mahsawm zawk enge ang? Ka lawm e, Pathian hma sawm chiar rawh se.